Qartbabamnıñ ömür tarihından. Dedem, anamnıñ babası, Feruiy Memedoviç Nalbandov, biñ doquz yüz otuz dörtünci senesi Qırımnıñ Sudaq rayonınıñ.

Mırza Halil, qızını hapshorlu Memet Nalbandovğa bermege pek istemegen edi. Evelden bir köyden baqşa köyge qız pek bermez ediler. Safiye qıznı evletdirgende tek bir çuval alma bergen edi. Er kes mırza Halilniñ üstünden küle edi. Öyle zengin, mırza! Amma Safiye qızınıñ toyuna tek bir çuval alma bağışladı. Ammadan soñra er almanıñ içinde bir altın olğanı añlaşıldı. Evlengen soñ Sakine, Saniye, Fevzi, Nuriye ve eñ kiçkenesi menim dedem. Ferüiy balaları doğğa. Qırım tatar halqı biñ doquz yüz qırq dört senesi mayıs on sekizde Qırımdan sürgün etilgen soñ, yedi yaşlı dedem ve onıñ qorantası Özbekistannıñ Bekabad şeerine ve Uralğa tüşti, sürgün etildi.

dedemniñ üstüne attı. Er keçke dedemniñ üstüne öz paltosını atmaya başladı. Ağır olmasına baqmadan, dedem, o paltolarıñ tübünden çıqıp, babasını tapıp, yanına çapıp keldi.

Kümes kibi bir yerde babasınen birlikte yaşamaq mecbur olğanını, babasınıñ sığmağanından ve bir qaç kün yaşap, nervadan ve açlıqtan tili tutulıp, vefat etkenini añlatır edi. Babası ölgen künü etrafta çoq qarğalar uça edi. Onıñ içün qarğalarnı dedem iç sevmez edi. Dedem. yalıñız qaldı. Bazarnıñ içinde beton masalarnıñ tübünde yuqla edi. Er saba saat dörtte-beşte bir özbek adamı kelip, bir tekme tepip, meni uyandıra edi. Dep añlata edi dede. Bir künü kene şeerde yürgende, arıq başında para tapqanını, amma ne qadar para olğanını añlamayıp, birinci evge kirip, qarşısına çıqqan qadın ise sanki bile edi, elinden parasını alıp pide uzattı, dep dedem añlatır edi. Bir ay qadar er kün öderde dedem para tapar. Ve özbek parasını pidige deñiştirir edi. Bir qaç zamandan soñ dedemni polisler yaqala bala evine yerleştirdiler. Bala evinde çalışqan terbiyeci babamnıñ tatasını, Sakine Nalbandovanı, tanıy eken ve dedemniñ anda bulundığını oña ayta. Sakine ablası kelip, bala evinden dedemni yanına ala.

Muzıka mektebinde kemane ve bayan ocası olıp, soñra muzıka mektebinde on beş yıl devamında müdir olaraq çalıştı. Jdanov şeeriniñ köylerinde on dane muzıka mektebiniñ filiallarını aça. Dedem er yıl Qırımğa kelip keter edi. Doğğan Hapsxor köyüne barıp, büyük qayalarnıñ yanında

Menim anam Aliye, Emine ve eki oğlan, İbraimnen Abdureşit balaları oldı. Qoranta pek ağır şaraitlerde yaşasa bile, dedem er daim birinciden oqumaq kerek aytar edi. Balaları episi aliy tasil aldılar. Balalarnıñ uçu Müendis qalğanları ocalıq zenaatını alıp, universitetlerini bitirdiler ve evlendiler. Dedem epsi qırımtatarlarnıñ öz Vatanına qaytqanlarını dört köznen bekley edi. Dedemniñ öz kitaphanesi bar edi. Çoqusı kitaplar ana tilimizde edi. Yıldız mecuasınıñ bütün nushaları sıra ile raftnıñ üstünde tizili edi. Ne qadar ağır şaraitlerde yaşasalar bile, bütün ana tilimizde çıqqan neşirlerge Abune etil. Anamnıñ aytqanına köre, dedem geceleri yatmazdan evel er daim kitap oqu edi, yani o, er zaman özüni inkişaf ete edi. On beş sene kolhozda tokar olaraq çalıştı ve biñ doquz yüz sekseninci senelerniñ soñunda maşna tamirlerinen oğraşıp öz işini açtı, kooperativniñ adını ise Hapsxor qoya. Ana tili meselesinde dedem pek qattı edi, evlerinde tek ana tilinde laf etilmesini talap ete edi, başqa tillerni qoşmağa razı olmaz edi. Bizim qorantamızda da bu güzel adetni Devam etmektemiz. Menimce, böyle olması pek doğru. Çünki ana tilimiz, bu bizim medeniyetimizniñ bir parçasıdır. Tuvğan tilimizde laf etkende, biz öz adetlerimizni ve kimligimizni saqlap qalam. İşkir, aqıllı, oquvğa avet, merametli dedem başından keçirgen qıyınlıqlar, körgen facialar bir vaqıt aqılından çıqmadı.